Rydan ni yma yn Llanuwchllyn a rydan ni'n ymwybodol erbyn hyn fod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gwrthod ein cais cynllunio i ymestyn rheilffordd Llyn Tegid i dref y Bala. Mae'n bwysig deall y rheswm tu ôl i hyn, yr hyn mae'r prosiect yn ceisio gyflawni a'r hyn yr ydym yn ei wneud yn ei gylch, oherwydd, yn sicr, nid dyma yw'r diwedd. Y prif reswm a nodwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri dros wrthod y caniatâd cynllunio oedd nad oeddynt yn gallu cadarnhau na fyddai'r datblygiad yn effeithio'n andwyol Argyflwr Ardal Cadwriaeth Arbennig Afon Dyfrdwy. Yn syml, mae hyn yn golygu y byddai unrhyw ymwelwyr ychwanegol a ddennir i Ddyffryn y Dyfrdwy o ganlyniad i'r estyniad, yn arwain at gynnydd mewn carthffosiaeth ac felly mwy o ffosffad yn cael ei ollwng i'r Afon Dyfrdwy, sydd ar hyn o bryd yn methu ei thargedau ffosffad yn bellach i lawr yr afon o Gorwen. Byddai hyn yn torri'r deddfwriaeth y Llywodraeth. Ar nod positif, pan roddwyd ein cais ger bron y Pwyllgor Cynllunio, roedd yr Aelodau yn gefnogol iawn, ond yn gorfod dilyn arweiniad yr Adran Cynllunio. Rydym wedi cael ein hannog i gyflwyno cais diwygiedig y cyn gynted â sy'n bosib. Mae gorsaf terfyn presennol y rheilffordd, sydd yna ers dros hanner can mlynedd, tu allan i'r dref, heb unrhyw gyfleusterau, Dim llefydd parcio, a phymtheg munud ar droed o'r dref. Drwy ymestyn i'r safle newydd ar gwr y stryd fawr, bydd ymwelwyr yn gallu gadael eu ceir am y dydd a mwynhau popeth sydd ar gael yn y dref a ger y llyn. A mwynhau un o'r golygfeydd mwya' trawiadol o ffenest trên mewn unrhyw le yn y wlad. Mae'n ffaith diymwad fod rheilffyrdd treftadaeth yn cefnogi economïau gwledig gyda gwariant cynyddol gan ymwelwyr mewn mannau fel tafarndai, gwestai, siopau a bwytai. Oedd, oedd, oedd o'n siom bod yr, yr application am y reilffordd wedi cael ei ganslo, um, achos tywydd ddrwg neu beth felly, sef bobl ddim yn gorau cered i lle maen nhw'n gorau cerdded wwan, bod y tren yn y dre, um, a dwi'n meddwl sy'n so helpu lot ar fusnesau bobl, y, y busnesu bala, cael bobl, fwy o bobl yn bala. Mae'n bechod mawr fod y planning 'di cael ei troi i lawr a fyse fo 'di hybu gymaint ar y dre, y bobl a'r busnesau. Dowch, cerwch tu nôl iddyn nhw a pasiwch y planio, plîs. Mae 'na bryder pan fydd y rheilffordd yn cael ei ymestyn i'r dref, y bydd yna fewnlifiad enfawr o ymwelwyr ychwanegol. Ond nid yw hyn yn wir. Bydd rhai ymwelwyr ychwanegol, ond yn sylfaenol mae'r bobl yr ydym yn eli atynt eisoes yma ym Mhen Llŷn. Bydd hwn yn atyniad amgenach i'r ymwelwyr gyda gwell cyfleusterau, mwy o gapasiti a bydd yn annog yr ymwelwyr hynny i dreulio mwy o amser yn y dref ac â ganlyniad yn rho mwy o arian i mewn i'r economi lleol. Rydym wedi dechrau'r cais cynllunio newydd Ac er bod llawer y gellir ei ail-ddefnyddio o'r cais cyntaf, mae rhagor o waith i'w wneud. Hyd yma, rydym wedi gwario bron i chwarter miliwn ac i gabolhau'r cais newydd mae angen i ni godi 100,000 ymhellach. Mewn ychydig llai na mis, rydym wedi codi dros 30,000, a rydym yn gofyn i chi yn awr i'n cefnogi Mewn unrhyw ffordd y gallwch, trwy fynd i'r cyfeiriad gwefan isod. Rydym yn addo y ceiff Bala ei reilffordd, ac unwaith mae wedi ei adeiladu, bydd yn hollol gynaliadwy yn rhan o reilffordd